Hei Siamai, uh, dyma fi yn recordio hwn o fy swyddfa, neu fel i chi'n gallu gweld, stafell wely Mali Mai, uh, sef fy swyddfa am y cyfnod rhyfedd yma uh, i ni'n mynd trwy hyn o bryd. So, reswm am y fideo, mae yna raglen newydd uh, wedi cael ei cyhoeddi heddiw, gan y Llywodraeth sydd yn gweithio gyda Hwb. O'n i'n gobeithio dangos hwn i chi misoedd yn ôl, ond oedd y cwpl o broblemau gyda nhw'n cael ei weithio gyda um, uh, Google Suite a, a cael popeth i weithio trwy Hwb. Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi bore yma uh, fod hwn wedi gweith, uh, fod hwn yn gweithio nawr, a mae yn un, yn rhaglen rili really da uh, fydd yn helpu chi roi adborth ar, ar waith disgyblion, creu adnoddau ac yn y blaen. Yy so wna i roi quick run through i chi nawr a gobeithio gan bod bach o down time gyda ni yn dod lan byddwn ni'n cael cyfle falle i wario gwmpas gyda hwn a gweld sut mae'n gallu helpu ni blwyddyn nesaf. So enw'r rhaglen yw Screencastify, mae e ar gael ar y Chrome Web Store a chi'n gallu ychwanegu fe i Chrome. Um, ac ar Chrome wedyn, mae e'n gallu gwneud llwyth o bethau. Fel chi'n gallu gweld yn amlwg, mae e'n recordio sgrin, ond hefyd mae e'n recordio fi. Shwmae, lawr fan hyn. Uh, ond chi ddim yn gweld uh, fy ngwyneb i right nawr, so na i just cael gwared o hwnnw, oedd e just na i dangos chi bod chi'n gallu gwneud hwnnw os chi'n moyn. Ond mae ffwythiannau gwahanol uh, ar gael, so i dacro recordio, mae'n y bottom ar top y sgrin fan hyn, ble chi'n clicio lan ar y top, uh, symbol bach. A mae'r symbol yma yn dacro fideo, mae'n rhoi options i chi a beth i chi moyn, moyn gwneud. a chi'n gallu um, rhoi gole ar ble mae'r llygoden, chi'n lle cael y llygoden i recordio pan mae chi'n clicio, so os fi'n wneud hwn eto a clicio rhywbeth, mae'n dangos bod fi wedi clicio ac yn y blaen. Um, ond mae e hefyd yn galluogi chi i roi an, uh, nodiadau ar gwaith. So dyma dan o waith um, mae uh, Cerys wedi bod yn gwneud ar gyfer prosiect unigol hi ar gyfer y bac. So un o'r uh, ffordd nhw wedi dangos hwn i ni yn cyfarfod gyda Google, ond nhw'n gweud oedd e lot haws i recordio adborth ar gyfer darnau mawr o waith. Um, n- yn hytrach na bod chi'n goffod uh, rhoi nodiadau arno fe. So gallai fi fod yn, er enghraifft, yn sgrwlio trwy gwaith Ceres a, a dod i darn fan hyn. Gallai fi esbonio pam efallai dwi'n newid maint, o, so dwi moyn newid maint y graffau, ac wrth gwrs mae hwn yn creu nodiadau fan hyn ar y suggestions, yn gallai just esbonio i Ceres, wel, dwi wedi gwneud y graffiau'n fwy achos ch'mod, o'n o'n i'n boi bo' fi'n neud nhw'n fwy, byddai methu gweld nhw ac yn y blaen. Yym, a wedyn bydd Cerys yn deall pam a dwi'n gallu neud hyn. Dwi hefyd yn gallu rhoi nodiadau, so gallai fi roi fel arwydd bach fan hyn yn gweud, o, dyma'r dan sy'n angen i chi ffocysu ar. Drych, dwi wedi rhoi nodiadau fan hyn, os dwi'n neud bach o camgymeriad, dwi'n gallu cael gwared o'r llinellau yma. A mae llwyth o bethau fel hyn i chi'n gallu neud. unwaith mae hwn yn dod i ben, unwaith chi wedi gorffen recordio beth chi'n moyn recordio, mae'n mynd â fe mewn i sgrin ble chi'n gallu golygu fe. So dyma un nes i wneud yn, yn barod uh, ar y dechrau. Um, a i chi'n gallu torri fe lawr, a mae'n safio fe wedyn i'ch Google Drive chi, chi'n gallu rannu fe i Google Classroom, chi'n gallu copio'r link a roi fe fel adborth lawr fan hyn um, yn yr private comments, os dwi'n defnyddio'r fideo yn gywir, edrych ar hwn, dw dw dw dw dw, fan hyn, uh, ar gyfer y disgyblion pan ych chi'n edrych ar um, anodi'r gwaith. Nawr dwi'n deall mae'r fideo hwn yn un byr a dwi ddim yn rhoi llwyth o wybodaeth i chi, ond y syniad yw bod chi'n cael cyfle nawr i chwarae o gwmpas gyda fe. So beth sy'n digwydd, unwaith chi'n gwasgu'r botwm hwn uh, ar y top o sgrin, mae'n dod lawr gyda'r opsiynau a mae'n gofyn i chi ar eich chi moyn recordio uh, gyda'r microphone, gyda, ydych chi moyn o'r llun o'r webcam yn y cornel, does dim rhaid unwaith eto. Uh, chi'n gallu just recordio tab, chi'n gallu recordio screen, chi just yn gallu recordio chi'n yn siarad os chi'n moyn trafod gyda Discable, um, neu os chi'n moyn recordio gwers. Um, ac mae llwyth o bethau gwahanol i chi'n gallu wneud. Os chi'n talu, chi'n gallu cael mwy o opsiynau hefyd, ond does dim angen um, meddwl am, am talu ychwanegol eto. Mae digon o stuff gyda ni fan hyn i, i wario gwmpas gyda am y tro cyntaf. So, dyna ni. Screencastify, uh, gadewch chi wybod beth chi'n meddwl, os chi'n moyn uh, gwybod mwy amdano fe, dwi dal yn dysgu fy hun. Um, a mae e'n cyfyngu chi i 5 munud, uh, sydd yn eitha dau rhywun fel fi sy'n siarad gormod, uh, ac mae 20 eiliad, sorry, 20 eiliad gyda fi ar ôl uh, i gorffen y fideo. So os unrhyw cwestiynau, cysylltwch, um, ond gaf i wybod beth chi'n meddwl, um, a byddwn ni'n hoffi gweld eich syniadau chi am sut i ddefnyddio'r raglen.